नमस्कार बच्चा सब अहाँ सब केहन छी आशा करब जे अहाँ सब ठीके है तो चलू हम अहाँ सबक लेल एक बेर फेर से लौक आयल छी क्लास नौवा वर्गक मैथिली जे कि बिहार बोर्ड से रिलेटिव अछि अपना लोकनि पूरा गद खंड पढ़ि लेने छी आइ पढ़ब अपना लोकनि पद खंड जकर चैप्टर पढ़ब आठ जकर शीर्षक अछि देख लियौ शीर्षक एकर की अछि आजुक संदर्भ में भानु के श्रद्धांजलि मतलब भानु के बारे में जे छै पढ़ब जिनकर लेखक छथि राम भरोस कापरी भरमर ई चैप्टर के अपना लोकनि जे छै पढ़ब अपना लोकनि जे छै पद खंड में पढ़ब चैप्टर नंबर आठ तो अपना लोकनि की करै छी तो सबसे पहले जे छै मतलब एमसीक्यू के माध्यम से पूरा चैप्टर के जान लै छी तकर बाद अभ्यास प्रश्न और ओकर उत्तर जे छै सेहो जानै छी देखियो पहिल प्रश्न की है पहिल प्रश्न है कि राम भरोस की है देखियो राम भरोस काफरी भरमर के जन्म कत भेल छलैन तो जनकपुर में भेल छलैन बगचौरा धनसा नेपाल में भेल छलैन कि काठमांडू में कि विराटनगर में तो हुनका जे जन्म भेल छल बगचौरा में जे कत छै धनसा नेपाल में अछि तकर उत्तर की बजत अहाँ के बी भ जायत चलू एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै राम राम भरोस कापरी भारमरके जन्म कोन वर्षमे भेल छलनि तऽ बताउ उन्नैस सए पचासमे भेल छलनि उन्नैस सए एकावनमे भेल छलनि उन्नैस सए बावनमे भेल छलनि उन्नैस सए तिरपनमे एकर उत्तर तिरपनमे भेल छलनि तऽ एकर जे उत्तर हैत से सी भऽ जायत मतलब उन्नैस सए बावन ईस्वीमे जे छै हिनकर जन्म भेल छलनि अगिला प्रश्न देखियौ अगिला प्रश्न अछि कि भरमर कोन दिशा देशक निवासी छथि बताउ कोन देशक निवासी छथि भारत के नेपाल के भूटान के कि बांग्लादेश के एकर उत्तर की हो जायत अहाँके नेपाल के नेपालो के जे क्षेत्र छै जनकपुर सब क्षेत्र से मिथिलांचले क्षेत्र में आबैत अछि ने तो जे छै अहाँके भ्रमर जे छै कोन देशक निवासी छै ओकर उत्तर जे छै की हो जायत अहाँके नेपाल भऽ जायत एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै बन कोठरी की अछि की अछि नाटक कविता कथा कि उपन्यास एकर उत्तर की भेटत अहाँके कविता मतलब बन कोठरी बंद कोठरी कथी अछि तऽ कविता अछि चलू आब एहिसँ अगिला प्रश्न देखो अपना लोग कहै छै नहि आब नहि की अछि की कहै छै देखियौ नहि आब नहि की अछि तऽ गीत अछि कथा अछि दीर्घ कविता अछि कि नाटक अछि तकर ओतऽ की हो जायत अहाँके दीर्घ कविता नहि आब नहि जे छै दीर्घ कविता भऽ जायत एकर जे विधा अछि से दीर्घ कविता भऽ जायत एकर उत्तर एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ तोरा संग जैबो रे कुजबा की अछि की कहै छै देखियौ एतेक सुन्दर लाइन अछि ने तोरा संग जैबो रे कुजबा मतलब की अछि कविता अछि कथा संग्रह अछि नाटक अछि कि निबंध अछि तऽ ई कथा अछि तोरा संगे जयबो रे कुजबा ई कथी अछि कथा अछि अगिला प्रश्न देखियौ मोम पगलैत अधर की अछि कथा संग्रह अछि गीत गजल संग्रह अछि नाटक अछि कि उपन्यास अछि एकर उत्तर जे छै अहाँके बी भऽ जायत मतलब गीत संग्रह ऐसे अगला प्रश्न देखिए कहै छै महिषासुर मुर्दाबाद की अछि कविता अछि नाटक अछि कथा अछि कि गीत अछि तऽ नाटक अछि ने महिषासुर मुर्दाबाद की अछि तो नाटक अछि चलू आब ऐसे अगला प्रश्न देखिए कहै छै ठेकान पर की अछि

अगिला प्रश्न देखियौ गाम घर की अछि दैनिक पत्र अछि साप्ताहिक पत्रिका अछि मासिक पत्रिका अछि त्रैमासिक पत्रिका अछि तकर उत्तर जे छै की भऽ जायत अहाँके बी भऽ जायत मतलब गाम घर साप्ताहिक पत्रिका छथि एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै जनकपुर एक्सप्रेस की अछि साप्ताहिक अछि मासिक अछि दैनिक अछि कि पाक्षिक अछि देखियौ जनकपुर जे एक्सप्रेस छै से दैनिक पत्रिका अछि तकर उत्तर जे छै अहाँके सी भऽ जायत आब एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै भ्रमर मातृभाषाक रूपमे कोन भाषाके उत्थानमे लागल छथि तब हिंदी भाषा नेपाली भाषा मैथिली की संस्कृत एकर उत्तर जे छै अहाँ की भऽ जायत मैथिली भाषा की भऽ जायत एकर उत्तर मैथिली भाषा एकर जे छै उत्तर भऽ जायत अगिला प्रश्न छै हिनकर हिनक रचना मूल के मूल उद्देश्य की अछि नहि देखियौ मनोरंजन अछि जे छै सुधारात्मक अछि व्यापार अछि कि राजनीति अछि एकर जे छै उत्तर भऽ जायत अहाँके बी सुधारात्मक की भऽ जायत एकर उत्तर बी भऽ जायत मतलब सुधारात्मक अगिला प्रश्न देखियौ प्रस्तुत कविता मे कवि पाठकक ध्यान कतौ आकृष्ट करैत छथि प्रकृति दिस ने पतनोन्मुख समाज दिस इतिहास दिस कि विज्ञान दिस तकर उत्तर की भऽ जायत

सेवा लऽ रहल अछि तकर उत्तर की बजत अहाँके मिथ्याचार की एकर उत्तर भऽ जायत मिथ्याचार एकर उत्तर भऽ जायत मतलब झूठ समाज कोन सुखक लेल व्याकुल अछि आध्यात्मिक सुख के लिए भौतिक भौतिक सुखक लेल नैतिक सुख लेल कि धार्मिक सुख लेल तो देखियो समाज जैसे अपना लोग के भौतिक सुख लेल व्याकुल रहै छै मतलब केना सुन्दर सुन्दर पकवान भेट जायत केना सुन्दर सुन्दर वस्त्र मिल जायत ने ई सब भेल अहाँके दैक सुख मतलब भौतिक सुख इएह लेल जे छै समाज व्याकुल छथि एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ कोन मानवीय गुणक ह्रास भऽ रहल अछि तऽ प्रेम भऽ रहल अछि त्याग करुणा उपयुक्त सब सभे भऽ रहल अछि

एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ कविताके शैली कोना अछि कठिन अछि अत्यंत सरल अछि व्यंगात्मक अछि कि अलंकारिक अछि एकर उत्तर जे छै बी भऽ जायत मतलब अत्यंत सरल अछि ने एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ एहिसँ लेखकक कोन प्रसंगमे साहित्यकक स्थितिके चित्रण कयलनि विद्यापतिक प्रसंगमे भानुक प्रसंगमे कालिदासके प्रसंगमे दिनकरकके प्रसंग प्रसंगमे एकर उत्तर की हो जायत अहाँके बी

एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ धनक लोभमे लोक की बिसरि जाइत अछि तऽ कर्तव्य भाव परिवार शिक्षा मित्रता एकर उत्तर जे छै अहाँ की भऽ जायत ए भऽ जायत मतलब कर्तव्य भाव एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ लेखकक अनुसार साहित्यकारक रचनाक अनुशीलन कोना होइत अछि तऽ नियमित होइत अछि नहि होइत अछि कखनो कखनो होइत अछि कि प्रतिदिन होइत अछि तऽ नहि होइत अछि एकटा प्रश्न आओर अछि प्रस्तुत पाठक मुख्य मुख्य उद्देश्य की अछि तऽ देखियौ समाजक दोष देखबैत सुधारक प्रेरणा देब मनोरंजन करब इतिहास पढ़ब कि विज्ञानक जानकारी देब तऽ उत्तर जे छै अहाँके ए भऽ जायत मतलब समाजक दोष देखबैत सुधारक प्रेरणा देब एहि प्रकारसँ अपना लोकनि तीसटा एम सी क्यू जे छै प्रश्न समाप्त केलहुँ आब अपना लोकनि देखब अभ्यास प्रश्न आओर एकर उत्तर एहि कविता में कवि ककर गुणगान केने छथि देखियौ जे कविता पढ़लहुँ अपना लोग एहिमे कवि ककर गुणगान केने अछि तऽ देखियौ कहै छै एहि कविता में कवि नेपालक महान साहित्यकार आ कवि भानु के गुणगान केने छथि कवि हुनकर साहित्यिक योगदान दया धर्म संस्कृति भक्ति आ समाज सुधारक भावना के प्रशंसा जे छै कैले छथि एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै आजुक समाजमे महापुरुषक जयन्ती कोना तरहे मनाओल जाइत अछि देखियौ आजुक समाजमे महापुरुषक जयन्ती केवल औपचारिक रूपसँ मनाओल जाइत अछि लोक हुनकर व्यक्तित्व आ कृतित्व पर भाषण तऽ दैत अछि मुदा हुनकर आदर्श आ विचारक पालन नहि करैत अछि मतलब आइ के समय में की भऽ रहल अछि मतलब कोनो नेता के श्रद्धांजलि देबाक लेल लोक की करैत अछि ओकरा फोटो बजा कऽ माला चढ़ा दैत अछि ने दू चारि बेर जिंदाबाद के नारा लगा दैत अछि और तो कुछ नहीं करैत अछि कोनो नेता के श्रद्धांजलि मनबे के अर्थ होइत अछि कि हम उनका राह पर चली ओ जे कहने छलनि तकरा राह पर चली उएह होइत अछि सच्ची श्रद्धांजलि ई नहि कि फूल पर माला चढ़ा देलहुँ जय जयकार कऽ देलहुँ नहि एगो कहावत सुनै छी मैथिलीमे कहै छै मुँहमे राम आ बगलमे छुरी सएह वाला बात जे छै आइके समयमे नेता सब कऽ रहल अछि तऽ चलू अगिला प्रश्न देखियौ की कहै छै आजुक लोकक कोन बातक परख नहि छनि देखियौ आजुक लोकक महापुरुषक जीवन साहित्य आदर्श आ विचारक सही परक नहि छनि ओ सब केवल नाम आ प्रसिद्धि देखैत छथि मुदा हुनकर रचनाक अध्ययन आ अनुसरण नहि करैत छथि नहि चलू एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ कविताक आशय लिखू तऽ कहै छै एहि कविताक मुख्य आशय समाजक गिरैत नैतिक मूल्यक चित्रण करब अछि कवि भानुके श्रद्धांजलि अर्पित करैत कहैत छथि जे आजुक समाजमे प्रेम त्याग दया करना आ सदाचारी कमी भऽ रहल अछि लोक महापुरुषक आदर्श के अपनेबाक बदला केवल औपचारिक सम्मान करैत अछि कवि समाज के महापुरुषक विचार अपनायब आ नैतिक जीवन जीवय के जे छै प्रेरणा दैत छथि इहो प्रश्न के उत्तर भऽ गेल आब एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै निम्न पातिक भाव स्पष्ट करू पाति की अछि से देखियौ कहै छै आछी प्रतीत अहाँ भाषाक साहित्यक दै धर्मक शिक्षा सांस्कृतिक भक्तिहार भावना के मुदा ताहि की ताहि आयल रहि जायत अहाँके ओ संपूर्ण प्रतीक ईर्ष्या द्वेष ईर्ष्याष्टि फसादक कर्म नहि तो चलो एक जे छै अपना लोकनि सब प्रसंग व्याख्या करब की कहे छै से देखिए कहे छै एहि पाती में कवि कहे छै जे महापुरुष भाषा साहित्य दया धर्म शिक्षा संस्कृति आ भक्ति भावना के प्रतीक छथि मुदा आजुक समाज हुनकर आदर्श के अपनेबाक बदला केवल हुनकर नामक सम्मान जे छै करैत अछि ईर्ष्या द्वेष लोभ आ आपसी झगड़ाके कारण लोक हुनकर महान विचारसँ दूर दूर भऽ गेल अछि कविक संदेश अछि जे महापुरुषक विचारके जीवनमे अपनायल जाय तखने समाजक वास्तविक विकास सम्भव अछि नहि तऽ एकर जे छै अहाँ सब लिख लेब एहि प्रकारे अपना लोकनि ई चैप्टर पढ़ि कऽ समाप्त केलहुँ जय मिथिला जय मैथिली जय माँ जानकी जय बिहार